Yes. Natalian gold it is peak used to produce 60% of all the gold in this country. Yes. But chipukuto chezanu PF chakauya. Chipukuto chezanu PF chakauya. Natalian gold is no more. Actually, asi yakavhara pano pakavhara uko kwakavhara because zanu p f chipfukuto chese chinobatwa nezanu p f chinodestroyiwa anything and everything that zanu p f touches it turns into ash iyi bindura yaityisa iyi hama dzinodikamwa bindura iyi yaityisa yes. asi ukamutsa munhu akafa 1968 haarasike mubindura because hamuna development hamuna crane brigadier kana akazorasika akurasika nekuti paipapa paine street yanga ine zita remurungu Pana Robert Mugabe Avenue. Ndo confusion chete inozouya. Pana na Nhorana na Manyika. Nana Border Case wemantebvu uyu. Netuma robot tuviri. ukaona ukaona first lady akuya kuzovhura robot ziya kuti nyika yaye yakaora ukaona ukaona minister of finance akunocheka tamba ativhura bhini ziya kuti nyika yaora ukaona president chinja hapane mbovha yemufara apa ukaona vamunangarwa the president of the republic vakukwira horicopta kuenda kwamutare kunovhura kunovhura bottle store zvauri nyika yapera iyi vakanovhura chinja maitiro so this election hama dzinodikamwa election yekunopedza nhamo yedu this election is about ending

muno makabiwa 15 billion dollars emadiamonds tine maminerals anosvika 60 tine platinum tine gold tine chrome tine red earth

ukakuenda next month unorasika because development inenge yangofachukira ichifachukira that is why hama dzinodikamwa tiri kufanira kunotsamwa tichinovhotera mdc alliance musi wa 30 july and ndoda kuti tipanzwisise kuti tiri kunovhotera mdc alliance kwete mdct kune vamwe tete vakaba zita redu saka mdct yamdc tokozani isu tiri mdc alliance wopinda mubhox imomo wotsvaga ruoko ruoko rune mufundisi mukati yendisamu yese yakazara ipapo woisa x yako ipapo usazotsvaga usazotsvaga ruoko rine kamwana kamwana kane kwashi aiwa akazikwedika waisa x yako pavachamisa wonotsvaga mp wotsvaga zvepakanzi mdc alliance woona ruoko rune mukomana aiwaka aiwaka wongoti te wobva ipapo anenge ari kuma 7 hakuda kunoenda kunoda kuvhota na 6 rara uripo na 2 am rara uripo na 2 am wapedza pana mp wotsvaga kanzura woona again pakanzi mdc alliance woti pfee so utatanga kuna vachamisa woti pfee woenda kuna mp woti pse woenda kuna kansila woti pse inda vakomana tanyanya urufaro avo vadaro wodzokera kumba kwako uchida kastep keke uchida jo uchikoti yayayadani yes yes yes yes adani na seven o'clock wodzoka papolice station kuzorindira result yako because this time around i want to send a loud and clear message to zanu p f i want to send a loud and clear message to emerson munangagwa don't tempt the gods don't tempt zimbabweans don't tempt faith Don't steal this election. If I to do wonders, if I to do ropas, hondo yakarwiwa muno muzimbabwe navana mutambarava yakakwana There should not be a single pint of blood that is lost over power asi vamwe tinovaziva kuti muri zvikwambo zvinofunctiona neropa kune pati imwe chete ibodzi muno muzimbabwe inoti kana pasina kufa munhu for two months haifunctione muri reropa ndimi makauraya vanhu gurukura hundi 30,000 vakafa tinozviziva muno mumashonaland central makaurawa munhu in one day alone pachaona apa in june 2008 15 people from the same family vakafa pachaona vana primo midzi vakafa muno in 2000 tine mabhunu akafa chinja ndiri kukumbira vari apa ka timboti softene mbichana kuti vari uko vatinzwe chinja this province knows kushata kwezanupira because iprovince ine ropa vana mai we cannot allow those that have split, spilled, spilled the blood of Zimbabweans to run this country again. Mvura hainaye, Mwari anoramba. And the comrades ndoda kukutaurirai secret. Vana Mnangarwa vakaurwa hondo iyoyoyi. We salute them. We'll salute Constantine Guvea Chiwenga.

This is our fight now. Hondo yekupa vana mabasa. Hondo yekutransforma Zimbabwe. Hondo yekuti Zimbabwe ite magetsi jikerere. Hondo yekuti ite tara dzine dzine barika dzimwe 7 dzichenda uku dzimwe 7 dzichenda. Hondo yemabullet train. Hondo yekuti tite maspaghetti roads. That's our fight. Haisi hondo yaguveya. haisi hondo yaemarson munangagwa so we have to do them a favor on the 30th of july 2018 we have to retire them vanodya mudya ndigere tombotrayawo zvinyowani zvana advocate nelson chamisa zvana jacob ngarubvumwe zvana brigadier mutambara nesuoka nokanika chinja maitiro tiri kurwa election ine zvinhu zvitatu chekutanga ishanduko ine pundutso transformation chechipiri mukana vana ngavaone mukana vokuenda kumabasa vokuenda kuzvikoro opportunity yes chechitatu kufara kuguta inonzi pachirungu prosperity so tine zvinhu zvitatu transformation opportunity and prosperity makaona musi wa 11 june 2018 tichilonja gwaro redu navachamisa president kuharare uku our manifesto our blueprint inonzi the new zimbabwe pledge chirangano change zimbabwe itsva chibvumirano chezimbabwe itsva the new zimbabwe pledge on a sustainable modernization agenda for real transformation smart wobva wangu kuti musmart pfe musi wa 30 july nemapostori uda kutanga kuti musmart pfe makorokoza musmart pfe madzimai musmart

he has witnessed artificial change takabva vamugabe vamwe takafunga taita change but ukaenda kubaba shopu ukanogerwa zuda hausi munhu munyowani chembere yekwachivi chembere yekubarwe uku ikapfeka zhozheti haisi mhandara so munangagwa is not new after all after all there was no mugabe without munangagwa munangagwa ndiye anga ari right hand man wamugabe but now no tsanga ari panyanga all this time ndiye masono munangaka ndakaona zvibillboard ari zvibillboard zvinenge zvikwambo akanyinura hamene akamisa ambi vakomana veambi ka vemovet hameno zvavanozora iwe uri president wova kwatiri isu vanhu kuti ndi iwe uri president kwai ndivhoterei cash shortage izopera tipeka cash shortage cash yacho nhasi nhamsa I want to tell you a secret hama dzinodikamwa I have no respect for Emerson Munangago shamba dhemu yanga iri papa yapamagoba apa shamba dhemu yanga isina ngwena there were no crocodiles in shamba dhemu yes. Therefore, there shouldn't be political crocodiles in Champa and in, in the Mashonari Central. Chinja. Maitiro. Pazvinhu zvitatu zviya zvandataura tine zvinhu zvishanu zvatakamira nazvo. Chekutanga igovernance. tinofanira kuchinja hunhu hwematongero atinoita hwematongero atinoitwa toisa vatungamiri vanotida vanotya mwari one of the tragedies of our country is that we have been run by cruel people who are not god fearing it's time to put leadership with a god fearing agenda and we are blessed that we have pastor honorable advocate chamisa as our iyi beto yatiri kufamba iyi hakusi kugona kwedu kuunganidza vana province zvaa zvamwari anotaura kuna jeremaya kuti i knew you before you were born anotaura kumapisarema kuti i knew you before you were formed anotaura kuti i've got plans for you i've got plans for you plans to prosper you and anotaura kutsamba yapaul kumakorinthe kuti handikupe mutoro wausingagone kutakura isu takapiwa mutoro wekubvusa zanu p f tiri vana vadiki asi mutoro iwe tinokwanisa tichautakura tiri kuutakura hatigone kuti tiite hurumende yekuti kana waenda kunotsvaga pasipoti kana kuti birth certificate mubhindura umu unotozeza because civil seven anenge achikutuka achikuridzira tsamwa iwe ndiwe murungu you are the master of that person so we want to change the governance culture yenyika yedu yekuti tikaona mapurisa panapa tototiza because mupurisa anofunga ndiri atm yaada kutojuruja mari pagovernance culture ipapapa toda kuintrodusa nyaya yedevolution devolution zvinoreva kuti maprovince ega ega anoita provincial governance yayo yavanochuza nokuti only munhu wekubhindura only munhu wekumatepatepa ukwamukumbura kwandanga ndiri uku ukuchanza kwananga ndiri uku wekudotito kwananga ndiri ndiye anoziva kuti apa toisa here dam apa apa toisa here bridge apa toisa here chikoro apa kwete munhu ari kurotomoka ari kuhararewo kuno kumashonaland central kuri under developed mashonaland is under developed migwagwa iri kuno inotyisa so we need devolution as a matter of agents to attenda kunyaya dzedevelopmental deficit dziri muno mumashonaland central takabatana padevolution tine imwe nyaya yamakanzwa tichitaura makanzwa vachamisa vachitaura inyaya yedura the development and urbanization of rural areas the development and urbanization of rural areas dura dakuti munhu wese ati dura dura zvinorevei kuti dura zvinoreva kuti kumaruva uku ngatigadzirisei migwagwa tiitewo matara kumaruzevha kwese uku tine technology iyo hatina kuitaura patakalonja patakalonja smart takatiwa kuti zanu p f inoba but tine technology yatakanotora kuaustralia uku yekuti mukaiisa pagravel apa inobva yanama chiri chiplastic yobva yatoita tara iri kushandiswa uno nadubai uku to construct one kilometer of tara kunoita one million to construct one kilometer of this surface yandiri kutaura kunoita 70 000 chete chete so toda kuti zimbabwe ite jekerere vanhu vachifamba mu dura dura zvinoreva kuti hatida kuona imba yehuswa muruzevha ngati munhu ngaaitawo ka three bedroom house yake yoitawo magetsi esola sola yakawanda muno muzimbabwe totiisawo tisola giza apa koitawo ka kitchen kokuti vamai vanenge vachingofurayira vababa koitawo ka toilet kekuti mai vanenge vakagara vachi vachiruka vozongoflasha vobuda mutoilet yavo vobva paye mai voenda mukitchen vonofraya kanyama vopaba vababa vangazoenda kusmall house maidei angazonoonekwa ipapo sirivhi angazonoonekwa ipapo south africa is doing what iam talking about makadziona dzimba dzai dzinonzi maardp houses we are going to have our own rdp our own smart houses muno muzimbabwe mumaruzevha imo rwanda hondo yemurwanda yakapera mugore ra 1997 mugore ra 1994 muna april kurwanda kwakaurayiwa 11 million in one month in the month of april but mukaenda kurwanda izvi zvino hauona imba yeuswa because yehurumende yakaisa vanhu vayo pamberi kwete utsotsi kwete kuba kwete utsinye zimbabwe is not poor hama dzinodikamwa we are not a poor country poverty yatinayo ipoverty yesound leadership poverty yatinayo ipoverty yeutungamiri wakanaka poverty yatinayo or upfumi hwatinawo ndehwevatungamiri vane namo

kwambo kune imwe mbavha yenzi mobhutu seseseko compared kune vakomana vatinayo vava mobhutu seseseko ndipasta pakuba aya mabhishopu aya mukoma usalos chinja maitiro the governance culture has to change ndobva pagovernance ndoenda paupfumi apo ndo patinoda kukanika ende ini pandombogara napresident chamisa we spend a lot of time together discussing my ideas i always say to him president we don't need five years just three years will transform this country and atireve nhema atireve nhema makazviona kudhara zvatakaita paya takapinda muhurumende patakapinda muhurumende masitora anga asina kana chinhu aya mari yange yasina but in a question of months mari yange yamo mabhengi ndanga ndiri kuamerica navachamisa muna december tanga tiri kuuk muna mayu iko zvino kune kwavaenda futi vakandifonera last night vachingoti vabiti kwaine varungu

i1 billion bearer check so he confuses the two chinja so toda kukudza economy inoyi kuite productivity new investors must come and open makambani anenge panapa anenge ana acturus mine anenge ana redwing vana vaemployiwe vana magobe vepasera vagaradzoke vaimbulei vana vedu pindurai shambai ngaaite matauni anenge achipututika utsi tichiita agroprocessing industry iripo we are going to do that from the 1st of august 2018 patarenza apa toda kudzosa us dollar zvakare saka musi wa 1st of august toda kuti munhu wese anovhura a brand new account kubhengi kwako yemaus dollar iyi yezvipoko izvearatitie vhara ndataura zvakadzama ipapo but hamuna kundinzwa musi wa first of august enda unovhura account idzva yemaus dollars tichingobva navachamisa kustate house musi wa 1 august tichabva taita press conference tobva tati chinhu chinonzi bond note hatidi ba we scrap the bond note ndambotaura kuti chese chinobatwa nezanu pf inodestroy hama dzinodikanwa vamwe hamuzizive kuti independence 1980 zimbabwen dollar ranga rakainzana nebritish pound us dollar was weaker than the zimbabwean dollar you needed one dollar 20 us dollars to buy one zimbabwean dollar but kwakazouya inonzi zanupf and tese takadzidziswa politics dzedistraction ini pandakaenda kuchikoro ndaifunga kuti kana wadzidza stereki unokwanisa kukaunda kusvika pa 1 million so pandakasvika pa 1 million ndakuma grade 7 ndakafunga ndafunda stereki vamutamba but kwakazouya mabhiriyoni kwakazouya makwindiriyoni kwakazouya makwadhiriyoni mama matiriyoni ndikati kufunda hakupere asikana wee we are going to bring back the us dollar and weare going to make people open a new bank account yemaus dollar isina contamination nezvanatina masa izvi come 1st of august 28 toda kudzosa mapension mune mune vashandi vakasenza for over 20 30 years vachisenzera metallion gold but pension havana zanu p f store 5.68 billion dollars worth of pensions so weare going to restore mapension kugovernment kugovernment tichacreate a stand alone pension fund tichacreate a stand alone pension fund nemaofisa chinja maitiro tichadevelopa tichaita inonzi pachirungu special development yekuti province yega inenge ine zvainogona so kwamutare uku kune miti kune tourism that will be the tourism and softwood capital of zimbabwe kuno munoita fodya kuno kune goridhe kuno kune citrus sasvati mazoe edu anokanywa kutown uku mazoe ngaakirashwe muno mumazoe vanhu vachiimployiwa because every province has got its own speciality so tichachinja trade policy manufacturing policy value addition policy so that there is special development in every province chinjaa maitiro paikonomi mapa musambotya zvenyu tinokanika ndokwedu ikoko chinjaa ndinoda kufamba very quickly pasocial agenda toda kuti mwana wese grade 1 to 7 aende kuchikoro mahara iwe mbereki iwe mbereki wotibatsirawo pasecondary school mwana uya tozonomugama akuuniversity tomba student grant tomba student loan oenda kuchikoro akada kunoroora mukadzi nepayout rega anoroora akusenza oti bdzorerewo ka mari mari yayo dzisomwe mwana iwo mayunivhesiti acho mayunivhesiti acho mayunivhesiti edivinity neshona nehistory akawandisa zvandakadzidza inini toda kuti every city ite a technical university inodzidzisa engineering inodzidzisa technology kuno muri ana tavara makorekore mogadzirawo chiipad chenyu chinenge chichinzi korekore chamba nechifono chine chinzi korekore nehoreka nyika yofamba vamwe venyu hamutomboziva kuti yataa kuti apple foni yakagadzirwa mugaraji ramai vasteve job nasteve onaki so zvatinoda kuti tiite the next steve job ari pano pashamva we want to encourage that by ensuring that we build technical university in every province of our country because technology ndo development vocation ndo development chinja ndoda kuuya panyaya yeutano apo takagadzira chingwa chinonzi chamisa care ndoti munhu wese ati chamisa ke chamisa ke chamisa ke chamisa ke tichakodapisa chinhu chiye chinonzi public service medical aid society nechinonzi aids levy tozvikolapisa zvoita one fund fund iyo inoreva kuti kana uine cancer une chirwere cheshura matongo une renal failure makidney failure une heart problem une eh, hypertension bp vamwe tokuenda hedi bp but izanupf ukanovaita bp ziva kuti izanupf so next time paunoenda kwadoctor une bp hakuna kuti doctor nde bp une kwadoctor kurwara nezanu toda kuti chamisa ke irape zvese izvozvo mahara Hatidiba kuti mari yedu inopera yakawanda ichienda kunana Singapore nekunana India. Ngatiitei our Chamisa care will all my hospitals are world class ekuti vanhu vedu vanorapwa muno. Chinja maitiro. Tine zvakare purogiramu yevanhu vanogara nehurema, people living with disabilities. Toda kuti hurumende ipe masocial grant kune munhu wese ane hurema muno muzimbabwe vane hurema voenda voendeswa kuchikoro vopiwa maskills because disability is not inability and disability does not mean social welfare vanhu ivo vakangwara vanhu ivo vane vakachenjera mapublic service buildings ngaaitoo mafasi madzimai ari kuti panofa murume anobva adzingwa kunge imbwa ana neriya vamwe muri kugara 40 years nemurume woramba kunge imbwa so tiri kuti madzimai ngaapiwe kodzero panemba dzatambotaura zita remukadzi kwaroendwa ipapo vana baba musatsamwe hapana asina mwana anisina mwana musikana umberere zvandiri kutaura chinja toda kutiwo kodzero dzevana children's rights zvinondirwadza kuti tichine chirwere chechild marriage muno muzimbabwe and nenyaya yenhamo muno mumashenaland central chirwere chechild marriage chihombe musiya akure kana kuri kutanherei kwaari kadiki oita mwana iye ari mwana so mutemo mutemo ngauprotecte vana muregera aende kuchikoro okurawo handiti mwana haachengete mwana taura henyu amai so hatida kuona machild marriage chindaa maitiro tine nyaya futi unombozani chiti muri mabwidi muri mabranda but mabranda aya amaimboseka ikonomi yavo yakufamba taimboseka kwacha kwacha rakasimba kupfuura cheni chegreen chibod noti saka hatisi kuda kuti hatisi kuda kuti munhu akazvarwa muno anzi alien I hope murume wavo ari pano. I hope, I hope murume wenyu ari pano. Mungatorwe nevafana vana mai kwandiri kuona. Nditerei apa machinda. Hatisi kuda chitupa chemunhu chakanyorwa kunzi R47, R67. chitupa hatifanire kutaura kwaunobva because zvinoengareja tribalism zvinoengareja division isu tichakupai nhamba paunobarwa uchapiwa national social security number ndoya uchakura nayo ndo ichaenda papassport ndo ichaenda pavoter registration yes. national security number yes, yeah. chinja maitiro nyaya yekupesirai inyaya yeinfrastructure zimbabwe yakaora hama dzinodikamwa toda kugadzira migwagwa makanzwa tichitaura kuti toda kuita maspageti roads muno zanu ikafuwa topenga only last week uganda yaivhura maspageti roads toda kuita mabullet trains muno mugore ra 1990 muno makauya 1989 muno makauya bendi rairidzwa bob geldof muchiri kuyeukwa here nguva vakura brigadier bob geldof akauya muno achiridza yainzi band aid yekutsvagira mari ethiopia of 3 billion dollars zimbabwe the gdp ipapo of 11 billion dollars iko zvino nhasi uno namhla ethiopia yaane gdp ye 61 billion dollars zimbabwe thanks to zanupf Because marimwe zuro uno uno uyu ethiopia yakavhura bullet train metro kana kuti tube train yepasi yenjanji muaddis ababa ine mastop 39 so if they can did it why can't we did it too basa ndere kunovhura mabhini basa ndere kunovhura macompute shop basa ndere kunovhura mabottle store nemazepi munhu wapresident you know kuti pakabuda macandidates 23 aida kuita president akati vanhu vezimbabwe tine shavi vamwe hatina mamira kumba uku bcoz unokomuka kumba kwakongodaa president madzimai batsirai varume ukaona akupenga unodai wamheta apa hamukwana apa pandakazoona kuti problem yacho chii udofo hwawandisa so kana udofo hwawandisa kutadza kwaemasoni kwawandisa kutadza kwezanu kwawandisa so everyone thinks and knows i can do better so the number of presidential candidates we have in this election is a reflection of how poor zanu pf has been nana brian muteki vana nhora vauda kuitawo mapresident nashamwari yangu mangoma auda kuitawo president nashamwari yangu madhuku nekasoreko uda kutoitawo president chinja ndamborova kamusombodhi apa sera kazii chinja zimbabwe inoda mari inoita 15 billion dollars kuti titransforme migwagwa magetsi manjanji madhemu

ndoda kupedza nenyaya yeelection hama dzinodikamwa tiri kuvabvunza kuti ballot paper iri rakabvepi rakauya nani riri kuenda kuti tiri kuvati tipeiwo voters roo ine mafesi evanhu havasi kuda chikonzero chatakaita biometric voters roo chachiri chekuti zvinyahwe nezvigure zvakasa kudhara hazvi hazvi rekise kuvhota so kana tisingaone picture yemunhu tinoziva sekuti chachina kufa ichi so we are demanding a, a complete biometric voters roll we are demanding an audit of that biometric voters roll kwandabva kwamukumbura uku ndasvika pane imwe nzvimbo kunonzi kwamurongwe brigadier munokuziva kwamurongwe kune masoja kutaura kuno kwandiri kuita kune masoja ari kuchichidzira vanhu so ndiri kukumbira kuti vamunangarwa nemi vavalorios banda muishiwe statement yekuti soja rese riri kusango ngaridzoke kubharaki most important ndiri kukumbira kuti vavalorios banda muishiwe statement yekuti kana vachamisa vachinge vapinda musi wa 30 july muri kunovavhurira dhoo muchiri yese Yes sir. Commander my commander. Ivhangeri yeshanduko yakanyorwa kare kare. That Nelson Chamisa is going to be president on the 1st of August 2018. Ivhangeri yakasonyorwa kare. So I want to say to ZANU PF, you cannot twist history. you cannot twist that which was written in the stars nemusiki pache zvake so ini handivhunduke ini because i can see the new zimbabwe ini handivhunduke because i can smell the new zimbabwe mukamuka kuma 3 am ana mai ndoda kuti mumuke kuma 3 am munotengeswa zimbabwe ichiti facha kamhepo so vachamisa vachiti pfacha mari nyowani ichiti pfacha i have absolutely no doubt about it ndoda kukutendai hama dzinodikanwa mozvibata mozvichengetedza hatidi bavano shaika upenyu because tapa home stretch i thank you very much

ndine timu yedu yeinonzi bena rinoti vari padhuze handiti bena rinoti ichiuya isaruze vatungamiri vedu chinja maitirira kwaya ndichikutendai